Tunah hian Episode Three kan lo tan leh dawn tawng a, Episode Three ah hianin Iron Farm bawn lutuk mai, OP lutuk mai leh Villager Breeder kha kan siam dawn a ni. Iron tlanga kan lak thin ang kha a farm a siam theih a, chu chu kan siam anga siam dan te pawh kan inzirtir anga then then chuanin Villager Breeder awmzia chuanin Villagers ho kha tam deuh kan mamawh dawn a, Villagers. An inthlapunna tu kha kan siamsak a ngai ta kan villager ho kha. Iron Farm leh Villagers Farm kan siam kawpna chhan tur chu Iron Farm siam tur chuan villager pathum tal kan mamawh ta. Iron Farm kan siamna ah han thil pawimawh deuh pakhat a awm a chu chu Soul Sand a ni ta. Soul Sand chu mahse in Nether atang chiahin a lak thei a. Nether chu Underworld kan ti tawh ang khan in Underworld ah kan kal a ngai a. Underworld a kal tur chuan Obsidium kan mamawh a. Obsidium kan zawng dawn a ni. Tunah hian in ka kalna hi Jungle lamah ka kal a. Jungle lamah hian lava pool kha ka hmu a. Nansina kan rawn kal lamah khan in Episode one lamah han ka hmu nih chu ani chu i hmu ve hman ta lo nih chu. Tichuan obsidian la turin kan kal anga. Kan hmu ang hian lava pool a awm a tilai ah hian lava pool hi tian tui kan dah chuanin lava source ho kha obsidian ah lo chang a. Obsidian hi portal siam nan chuan kan hman tur chu ni. Obsidian hi sawm tal kan mamawh dawn a, Nether Portal siam tur chuanin i sawm hmang khan Portal a siam thei a, mahse eng sawm ai tam ka langa chhan chu thil dang siam nan te pawh la tangkai a, Ender Chest siam nan te, Enchanting Table siam nan te khan kan la hmang dawn a ni. Tunah Time Lapse. Time lapse kan tih hmain lava hi tlem azawng ka la ang a, one point eighteen ah hianin lava hi a farm theih tawh a nih chu, lava farm kha a siam theih tawh avangin lava hi pakhat hnih vel hi ka la ang a, lava farm kan siam dawn a ni. Tuna time lapse tak tak. Tichuan kan haw let a, hei hi hi kan in kan starter house kha a ni a, hetiang lai kan starter house bulah hianin lava farm kan chu kan siam mai ang a, lava farm siam tur chuanin cauldron chungah khanin drip stone kan dah ang a, drip stone chungah khan lava kan dah leh ang a, drip stone atanga lava rawn far kha lava source a rawn chang thei loh ni chu. Nakin hunah khanin tihan a lo tlak thlak tam zel khanin lava source a rawn chang a, lava source kha smelting tih nan te thil chhuan nan te khan a tangkai a, a tirah chuanin free coal a ni mai hei hi. Tikhan kan spelting area chu kan duhtawk thin a, tunah chuan kan la zo thei dawn lo a, iron te pawh min la daih lo a, lava kha tikhan min lo awm seng in, eng min chet hnuah khan lava source thar kha lo awm dawn ni. Aw, obsidian kha kan nei tawh bawk a, nether portal kan siam anga nether chhungah hian kan lut anga soul sand kan zawng ang. Kan duh hmain thil pakhat pawimawh deuh chu soul sand kha kan hmuh mai loh chuanin tih dan pakhat a awm a, chu chu gold trade hmangin a ni a, Pickling san awm a, na dar chhungah khanin pickling sau kha gold kan peng a, gold kan pek khan an duh duh, fire resistant potion te emaw sawl sen te pawh min rawn pe thei dawn a, ender pearl te thlengin min rawn pe thei dawn a, chuvang chuan gold hi engmah zat kan keng anga kan lut ang. Nether a kan spawn na hi Crimson Forest a ni a, Crimson Forest hi kan hriat thiam theih dan chuanin hei hemi a sen hlui a lo awm hi hianin Crimson Forest a ni tih hriat tur a ni a, Crimson Forest ah hian Hoglins te an awm a, fimkhur a ngai a, khadeng ho lakah khan kan inven a ngai a ni. Letter chhunga kan awm lai kan hriat tur pawimawh em em pakhat chu Lava a heti nga rawn luang ho hi kan luang chak bik a nih chu. Over world a over world kan tih chuan nether chhung ni lo khitirawn ai a pawn a tui luan chak zawng ang vel khanin an luang chak a hetiang Lava lakah hian kan fimkhur hle a ngai tina a nih chu. Chuanin nether a kan luh chhan ber soul sand chu kan zawng anga Explore tlem kan la eng a, he dar chhung hi a zau em em a, eng nge a awm tih vel ho kha kan enkual ang a. Heta lai ho ah hian picklinks an la awm a, picklinks ho hi trait an ti thei kan tih ang khanin gold hi tih hian kan peng a, trait eng mawni an duh duh kha min rawn peng a, tunah khan aw ender pearl te pawh min rawn peng a, ender pearl hi a vang bik a, ender pearl kan pek hi chuan i vah neih hle tihna a ni mai. letter chhung hi chu hla awm a mahse engin thil tha tam tak a awm a heng ding te pawh hi glow stone a nia mahse eng silk touch ni loh a kan lak kha chuanin glow stone dust ang khan kan nei ang a thil tha tam tak a awm lai khanin thil hla awm tam tak kha a awm a e a bulah lawk te hian lava ten ten a lo awm a lava ah hian kan thi hma em em a iron armour ringawt hmang phei chuanin kan thi hma dawn a enchantment lal lo phei chuanin fire resistant te kan nei loh phei chuanin heng ting ang hi thih tam na ber ang kha a ni

tunah hianin core chi kan langa core chau hi redstone component pawimawh tak pakhat ani ve a a that vena pakhat pawk chu xp min pe thei a heti kan mine hian xp hi kan xp chu kan hmu ngai tingai 28 hi ke xp za chu nia heti kan lak hianin a rawn pung ve tel tel a early game a xp kan neih thei dan awlsam ber ani hetiang hi Henteng hi Hawklins kan tih chu nia, Hawklins hi Crimson Forest ah hian an in spawn tlangpui a, damage an nei sang em em a, mi hi an pir kang lawp lawp a, kan tla dawm dawm mai ni. Mahse hei kan hmuh hian ka hrilh thih chhe tep a, min pi ro vak chuan ka hrilh thih chhe dawn a, ka hrilh thih chhiat veih chuan bel chhung sa ang ka nia, ka thi tih na ni mai chuvang chuan tlan chhin pawh si kan hman mai nga ni. Thil pakhat pawimawh em em mai kan hriat leh tur chu. Nether chhunga chest kan dah hi kan hawn chuanin piglin sawiin thinrima min rawn bei thin a ni. Tunah pawh khan min rawn bei a, ka shield hi chhi a, chuanin ka thi ta a ni. Amaherawh chu ka starter base ah khan ka lo hmu hman a, ka mut hman chuanin spawn point kha ka set tina a ni a. Thi pawh nila ka mutna hnuhnung berah khan ka spawn leh mai dawn a ni. Khati khan e, dar chhunga kan awm chu kan duh tawk ang a, nakinah kan la lut leh dawn nia. Tunah chuan villager breeder kan siam ang a, tihian ka kut hi ka then vel anga a lo insiam mai ang, one two three. Hemi kan villager breeder chhungah hian villager pahnihin a awm a, farmer ve ve an ni ta, in hnuaiah hian villager naupang ho, naute ho kha an rawn piang anga a piang a piang kha tlaiin a rawn ta thla dawn teh na a ni. An rawn tlak thlakna turah hian thian glass block hi kan dah ang a, heti ngai pawh hi glass block kha kan dah ang a. Chuanin aw heti rai kan chhe leh lawk ang a, a hnuai hi kan lai bawk ang a, a hnuai kan laih kha tangai te pawh ho kan lai tel ang a, chuan rail kha kan dah thei tawh dawn ta ni. Thian rail kan dah ang a, chuanin khami tui awmna chin lai te a pawh han kan dah tel ang a, tikhanin dinglam atang hian veilam an rawn kal chho ang a, Ngai dar ti che leh lawk ila. Tengai hian villager sau kha an rawn chho zet zet tawh mai dawn ni. Chuanin he tengai ola hianin tihan glass a kan dang a. Villager ho an rawn chho thei loh nan tengai pawh hi kan khar ang a. Khanin inhnuai lampang chu kan zo der a. Tlem azawng kan ti mawi anga lungte hi kan dah ang a. Inchung lamah kan insawn ang. chuanin a chhungah hianin villagers pahnih khan an awm a ngai khawmah hian lo hmu hrih loh loh a a sirah hian lo hmu hrih ul a villagers pahnih ho kha umm fele chuan tirah hian trapdoor pathum kan dang a trapdoor pathum dawtah khan kan laikhuar ang a tichuanin villager naute ho kha tirah hian an rawn tla kha dawn ta a ni inhnuaiah khanin. chuan tihian trap door kan dah bawk anga tihian kan dah anga hemi lung hi lung hnuaiah khan trap door kan dah leh anga heti trap door ka dah san chu villager puitling ho kha tunah hian kaltlang an tum anga mahse an kaltlang theih loh anga villager naupang ho chi khan kaltlang thei anga chuan in villager naupang ho khan kaltlang an tum khan tunah hi ka kuah hian an ta thla anga nakin deuhah khan an lo puitling anga an lo puitling hnuah khan kan la chhuak thei dawn ta ni aw tikhan kan ti deuh zung zung a chuan khum kha pathum kan la anga khum pathum kha tihian kan dah anga kan dah chhan erawh chu ka sawi fiah hman tawh lo a kan hman hmawh a Ngate ka hmanhmawhna chhan pawh ka hre lo a, ka hmanhmawh ve em em ringawt mai ni. Hum. Hum. Ngaw rawh, hei tilai hi a mawi dawn riauin ka hria a, tilai hi la thlai la, tilai mai khu kha tihian chhuak ta sengin a timawi dawnin ka hria. Tikhan kan lo let let a, kan rilru a lak peng lutuk hmain kan chhunzawm leh ang a, hetilai hian fireplace ka siam a, kinah kan sin chhunzawm zel tur a ngai ang. Khami villager breeder chhungah khanin carrot hitin kan phun ang a. Carrot kan phun kha a lak theih hunah khanin villager ho khan an lo lang a, an lo phun belh zel mai dawn ni. Villager ho kan nghah chungin Nether chhungah hian kan lut ang a, adventure tlem azawng kan nei leng a, kan rawn let leh vat ang. Villager inah han kan lut leh tang a, hei carrot kha an lo phun ta vek tawh a, carrot tin ka pekna chhan chu carrot hi sawm pahnih ve ve an neih khanin a inthlah pung thei dawn chiah a tikhanin sawm pahnih kha kan pek khanin naute an lo nei anga naute ho kha inhnuaia khan an lo tla kha dem dem mai dawn a ni. Villager ho an puitlin hun kan nghah chungin Iron Farm simna tur kha kan ngaihtuang a. Iron Farm hi heti ngai velah hian hemi island ah hian awm sa in a tha enga hria. Tlema zawng ka lo lai lawk tawh a heti ngai ah hian in kan duh chuan kan lo sa tan mawp mawp thei tawh a ni. Iron Farm sak nan chuan heti hi kan mamawh tur thenkhat a ni a, a la kim lo deuh a, kan sak pai in kan sawi zel tur a ngai la. Lei chhung a ka sak dawn avangin heti ngai hmun vel hi slab in kan cover vek a ngai dawn a. Sixteen by sixteen vel hi slab hmangin kan cover anga a chhan chu slab ah khanin iron golem ho khan spawn thei lo anga hemi kan iron farm kan sakna chungah chiahin an spawn theih turin kan siam dawn ni. A hmasa berin glass hi kan la anga glass hi tihian chhawng thumin kan sa anga chhawng thum kual chhawng thum te mai la aw layer thum khan ten kan ti kual vek anga Tunah hi kan ti kuang a, kan ti kuakna chhan tur chu khum kan dah dawn ni. Tain kan lawnna tur lo siam lawk ila. Tahin khum i danga ti hian, ti hian. Chuan a kua kan siamna chhan chu a kua khan khum hi a let ding zawngin ti hian kan dang a. Tunah hi kan Laikhuar hringa, hei tunah hi Zambia sawmna tur chu ni.

Kan lo la khawm ang a, chu chu iron farm tihna a ni mai. Tikhan a chung hi iron golem ho spawn na tur chuan kan siam a, amaherawhchu villager pathum leh zombie pakhat kan mamawh a. Zombies luhna tur kan siam anga, tunai a kua hi kan siam anga, a kua hian trapdoor kan dang a, kan hawng anga, hei hi zombies ho khan an hre thiam lo a, trapdoor hi a awm lo maw an tia an tla dawn a ni tah hian. A piahah hian villager ho tlak thlakna tur ho kan siam ve bawk anga. Tichuanin villager thar kan nei nge nei lo kan en anga, kan villager breeder ah khanin. Aw villager tlema zawng an lo awm a tah hianin villager ho hi mine cart in te lai thleng hi kan la chhuk ang a, chumi hnuah chuan lawng hmangin kan iron farm ah khanin kan la phei tawh dawn a ni. Amaherawh chu iron kan nei tlem tawh a, kan nei tawh hmang lo a, mine cart siam nan khan iron a ngai a, chuvang chuan tlang lamah khian kan kal leng a, iron tlema zawng kan la leng a, kan rawn let leh vat ang. Kan lava farm pawh a tha tha khawt a, lava hi tian a lo pung tam ve tel tel a, lava hmang hianin iron hi kan smelt ang a, lava hmanga iron smelt a thatna chu lava bucket hmang hianin hundred item a smelt thei a, item za ang a nih chu, tunah hian item sawmhnih kan smelt dawn a, lava hi thlawhna kan nei ni bawk a, hetiang tana hman pawh hi uiawm lo ni.

Villager ho hi an fing lo ang reng a, hetiang laiah hianin tlan chhuah phet an tum dawn a, an tlan chhoh lohna turin dart hmangin an kalkawng hi kan dang ang a, chuanin kan la chhuak thei tawh ang. Kan lak chhuah tak tak hmain tinglaiah hian redstone tlem a ngai a, redstone tlem kan ti ang a, redstone hi chu nakinah kan la sawi fiah dawn a ni, kan tih ang khanin kan la sawi fiah ang a.

A va rei ngat ngat ve, tikhan pakhat kan la leh nghal anga kan lo let leh vat ang. Hun hriam leh khir tak hnuah chuan tikhan villager pahnih chu kan nei ta a, Villager pahnih kan neih hnu chuanin a chungah hian tian kan ti kuang a, Carrot hi kan peng a, Carrot kan pek khan an lo in thlah pung a, Villager pakhat a lo piang ve mai dawn ni. Tikhan Zambi pawh saw kan dah ta, Zambi kan dah kha chuanin an mu thei lo a tiang hian an tho zel a, an tho zel kha chuanin a chungah hian Iron Golem a lo spawn dawn a ni. Iron Golem spawn na turah kha an tihngin lava kan dang a, lava-ah hian Iron Golem kha an thing a, chuanin Iron an drop kha hetiang laiah hianin a rawn tla thlang a, free Iron kan nei kum khua tawh dawn ni tihian. Amaherawh chu hetiang lai slab-in kan cover a ngai kan tih ang khanin hetiang lai area sixteen by sixteen vel hi Slab hian kan cover vek anga, tichuanin an rawn ai rawn ho khan an spawn thei lo anga heti ngai chungah chuanin tui chungah chauh hian an rawn spawn anga, tui chunga an spawn khanin lava ah hian an thi anga ai rawn kan nei char char mai dawn a ni. Tikhan episode four chu kan lo duh tawk leh dawn tawng a, kan hmu ang hian iron armour ka ha a, episode leh chuan full diamond armour neih kan tum ang a, villager te kan treat ang a, kan inhmu leh vat dawn nia.